Bir caş bala anasız, öksüz qalıp tentise, Künsüz ösken çeçekday canğız bir insan bolır. Öksüzligi bilinmey Erkin tapsa, qaralsa, tavnı, taşnı cıñğırtqan gür sesli arslan bolur. Millet de bunday, öksüz bir kimsesiz ezilse, köp turmay jer yüzünde birikmey talqan bolur. Ölet kirse, öt tüşse, tınçlıq bolıp turğanda, halq arası tabılmay ortalıqta qan bolur. Yuqarıda eşitkeniñiz şiir, çetil Qırım milliy edebiyatnıñ aydın vekillerinden biri Memet Niyaziyge ait. Vatanı Qırım ile bağlı özüniñ duyğularını şair böyle nazm satırlar vastası ile ifade ete. Bu şiirniñ yazılğanına aman-aman yüz yıl keçse de, o güya bugün yaratıldı. Başqaça söyleycek olsaq, şiir ile tanış olğanda, Dersin şair bugün öz Vatanı Qırımda yüre, vatandaşları qırımlılar ile bir nefes ala, olar ile tüşüne-taşına, kederlene, dertlerine melem qıdıra ve ilâhre. Zaten, şairniñ angi bir nazm eserlerine köz taşlamasaq, olarnıñ er birisinde şairniñ Vatanına nisbeten qudretli sevgisini körmek, sezmek, duymaq mümkün. Şiirlerniñ er bir satırı teren felsefiy añlamlar ile savurılğandır. Memet Niyaziy biñ sekiz yüz yetmiş sekiz senesi Rumaniyanıñ Aşçılar köyünde doğdı. Şairniñ babası İsmail efendi, anası Azize hanım on doğuzıncı asırnıñ ortasında rus çar akimiyetiniñ zulumından qurtulmaq içün Qırımdan Rumaniyağa barıp yerleşti. Em Rumaniyada, em de Türkiyede tasil alğan Memet Niyazi ömüriniñ soñuna qadar muallim olaraq çalıştı. O, bir çoq kereler Qırımda bulundı. Biñ doquz yüz on yedi, biñ doquz yüz on sekiz seneleri Rusiye içinde olğan qalabalıqlar neticesinde imperiya dağıldı. Bazı esir milletler bu cümleden qırımlılar serbestlikni elde etmek oğrunda muqaddes küreş başladılar. Qırımda birinci Qurultay açıldı. Neticede Qırım Milliy İdaresi çalışıp başladı. İşte bu vaqıtları Qırımdan tışta yaşağan milliy ziyalılar Doğmuş yurtlarına kelmek ve halqına, Vatanına yaqından yardımda bulunmaq arzusına tüştiler. Memet Niyaziy böyle ilâiy maqsadnı közde tutıp, Pazarçıq şeerih müftisi Halil Femi ve doktor Memet Nuri ile birlikte Qırımğa kelip çıqtılar. Memet Niyazi özüniñ Qırımdaki faaliyetini Aqmescitten neşir etilgen Haq ses gazetasından başladı, soñra Bağçasaray milliy taalim idaresinde müdir oldı. Çetilde neşir etilgen ve aynı zamanda Qırım ve qırımlılar tarihını, ayatını aydınlatqan Emel mecmuasınıñ teşkilâtçısı ve baş muarriri Müstecip Ülküsal kendi hatırlavlarında böyle yaza. Ben de o zaman Qırıma dönip, Fotisala köyünde ocalıq yapa edim. Bir kün Bağçasaraya giderek, Memet Niyaziyni ziyaret yaptım. Zıncırlı medresede bir-eki kün beraber oldıq. Çoq qonuştıq, dertleştik. O günlerde öz yurdumızda çalışmaqtan ne qadar bahıtlı olğanımıznı duya edik. Ne yazıq ki, o günler uzaq sürmedi. On doquzıncı asırnıñ yigirminci seneleri Qırımnı bolşevikler zapt etti. Neticede ecel ceza degermeni Qırımda da areketke keldi. İşte bu vaqıtları Memet Niyaziy Romaniyağa qaytıp ketmege mecbur oldı. Mecidiye şeerçiginde em ocalıq faaliyetini, em de icadiy faaliyetini devam etti. Müstecip Ülküsalnıñ qayd etkenine köre, Memet Niyaziyniñ icadiy ayatında eñ mahsuldarlı devir biñ doquz yüz, biñ doquz yüz yigirmi seneleri arası esaplana. Şairniñ icadına diqqat etilip ögrenilse, onıñ şiir yazuv usulı qudretini sezesiñ, samimiy ve teren felsefiy duyğularnı köresiñ ve aynı zamanda güzel Qırımğa nisbeten asret olğanına, bitmez-tükenmez sevgi beslegenine şaatlıq etesiñ. Men ömürimde az küldim, köp cıladım, dey şair şiirlerinden birinde. O bunıñle özüniñ ağır ömürini, yurt asretini, öksüz bir bala kibi yaşağanını añlata. Bu dertni men qaydan aldım? Qaydaman? Belki curtsız qalğan öksüz balaman. Curt degende cüregimden ot sığa. Derdim de şo, curt diye de qozğalaman. Yahut, tabiattan toplanılğan çeçekten bek tüzüv bir demetsin yeşil ada, kimerde bir yapraqların solsa da, barmı bilmem senday aruv körüngen. Başqa bir şiirinde ise şair öz tamırını, asılını, tilini begenmegen, kelip keçken qudretli devletlerini, şanlı evlâtlarını inkâr etken insanlarını keskin tenqitke oğrata. O, bu fikirni böyle nazm satırlarle ifadeley. Öz teregin begenmegen soysuzlarğa, Kör davuşman kerekmeysiz dep aytarman. Kelgen, keçken hanlıqlarnı, barlıqlarnı, yoqtur degen qansızlarğa cavp bolurman. Memet Niyaziy icadını ögrengende onıñ qalemi ayatnıñ, ömürniñ çeşit taraflarını qavrap alğanını körmek mümkün. Meselâ, bir asır evel yazıp qaldırğan mına bu satırlarnı oquğanda ister-istemez teren tüşüncelerge dalasıñ. Bizim halqqa talaş bar da cav ne kerek? Turuş, soğuş bolmasına tav ne kerek? At aylansa qazığında degen qartlar talaşqan soñ barışmağa bav ne kerek? Memet Niyaziy milliy bir duyğu ve tüşünce alemini, ayat adiselerini, yurt ve dünya meselelerini, eski-yañı tarih vaqialarını, Din ve dünya tarihını halq tili ile añlatqan büyük maarifçi, büyük şair, sezgir, yurtsever, em de milletsever zattır. Quş uçmağan üstünden altın saray qapısı. Ters cel esip çabılsa, tez künde viran bolur. Vatan şunday qaralmay, oñğarılmay taşlansa, monluq berip curtqa miyav quş qonğan bolur. Curt qaralsa, milletke taqat kelse, soñ biz de, Coytulmamaq, yükselmemek, belki bir iman bolur. Ah, bek töben qalğanmız, qaranlıqlar içinde oylanmaymız, aqaylar, biz de nasıl? tañ bolur. Em Çağatay, em Anadolu lehçelerinde icat etken Qırım milliy edebiyatınıñ büyük vekili Memet Niyaziy, biñ doquz yüz otuz bir senesi noyabr yigirmi doquzda Romaniyanıñ Mecediye şeerçiginde vefat etti. Şu yerdeki musulman mezarlığında da defn olundı. Biñ doquz yüz otuz beş senesi iyül yigirmi ekide bazar künü Memet Niyaziyniñ qabirine qoyulğan baş taşnıñ abideniñ açıluv merasimi olıp keçti.

Temiz mermerden yapılğan tarihiy abideniñ açıluv merasimine toplağan biñlerce insan arasında Qırım halqınıñ büyük siyasiy em de devlet erbabı edip Cafer Seydamet de bulundı. Merasimde o, mündericeli çıqış yapqan edi.